Nieklu anqas milli naħarqu Karl. Hemm diversi tattiċi li wieħed jista' juża. Aħna l-erbgħa normalment insemmu l-aktar waħda illi aħna l-erbgħa nemmnu illi tista' twassal lil dak li jkun li di jagħmilha b'mod faċli. Il-famuż intermittent fasting. Fejn aħna qegħdin ngħidu isma', jiena ħa nikkontrolla fix-xħin niekol, L-ikel li għandi bżonn fil-ġurnata, per eżempju. Bħall-mod tal-kelma, ħa nibda niekol f'nofsinhar u nieqaf niekol fit-tmienja. Qabel nofsinhar, kċina magħluqa. Mela, żomm, żomm naqra għax tajjeb li din nispjegawha kif għandna ċ-ċans li qegħdin, qegħdin bil-kwiet. Għax din, din popolari jew, jew inkella qed tingħata ħafna popolarità. Iva. Mela, bid-differenza li sa ftit snin ilu konna nisimgħu persuni, mhux Mattej u Sta, li jgħidulek kul ftit u spiss. Sewwa. Kul ftit u spiss. Illum qegħdin ngħidu jew inkella qegħdin nisimgħu, fosthom Mattejus ukoll, illi hemm sistema oħra. Mela, persuna illi qam fis-sebgħa ta' filgħodu. Prosit.
X'jagħmel?
Mela, ejja ħa nagħmlu xedjul.
Proset Jekk ma jim- tassew. Jekk ma jimpurtax. Laqqas xejn, jiddependi il-persuna x'inhu kar, tgħidli x'jiġifieri. Iktar ma persuna hu obeżi, aktar hemm tendenza li jkun dak li jgħidulu insulin resistant, illi l-insulina tiegħu ma tkunx qed taħdem fil-ġisem kif inkunu nixtiequha. Din il-problema normalment tiġi l-aktar minn ikel proċessat illi speċjalment ikun ġej minn zokkor Mela ħatilqu minn hemm. Jekk bniedem huwa obeżi u hemm kategoriji differenti ta' obeżi, dak id obeż 1, obeż 2, sa sitra anke obeż 3. Huwa l-aktar tip ta' bniedem illi ħa jibbenefika minn dan li jgħidulu l-intermittent fasting. Ifisser illi minnu lin Min ma tantx għandu xaħam bżejjed ma jibbenefikax minnha? Jibbenefika wkoll. Imma l-aktar li ħa jabbenefika huwa persuna li huwa akbar fil-piż, għandu aktar ammont ta' xaħam bżejjed. U grazzi kif semmejt inti Karl, pereżempju, qam fis-sebgħa ta' filgħodu. Tlaqna. Irrilevanti minn x'ħin qam. Għax l-iktar importanti huwa li jħares u jgħid lura, jiena fix-xħin kilt l-aħħar ilbieraħ? Issa jista' jkun, u noqogħdu attenti hawn, illi jgħid jiena klilt l-aħħar pereżempju fis-sitta, imma sad-disgħa kont għadni dak it-tieġ qed nixrob il-cocktails. Dak huwa xorta kaloriji. Ejja ħa nitkellmu fuq ġurnata normali, Mark. Ġurnata normali. Mela, ħa nibdieha, bdejtha dolodu, pereżempju. Qomt fis-sebgħa ta' filgħodu, smajt il-Matteus u qal isma' ħu li trid ħlief kafè u ilma sa xħin? Prosit mela, qam fis-sebgħa ta' filgħodu u jista' jieħu kemm irid, kafe iswed, te iswed, ilma still, ilma sparkling, mela l-bar miftuħ. Mela, zokkor xejn. Zokkor xejn, ħalib xejn, biskutelli xejn. Dan il-bar miftuħ u qed iservi kafe iswed, te iswed, ilma still, ilma sparkling. Tista' tħalli lumija tgħum, tista' tħalli larinġa tgħum, tista' tagħmel nagħniegħ jgħum, imma mhux il-ġus tal-larinġ, mela mhux orange juice naturali jew agħar minn hekk artifiċjali. Le. Ilma kemm jista' jkun iktar qrib in-natura. Famuż. Issa, jekk jiena, jekk dan ir-raġel ilbieraħ kiel jew spiċċa jiekol fit-tmienja ta' filgħaxija, Ħa nibdieha llum. Bdejtha llum.
Ħa nibdieha llum. Bdejtha llum.
Però trid tibda minn x'għamilt filgħaxija. Fix-x'ħin kilt l-aħħar jien filgħaxija? Mela, all right, pereżempju kilt fid-disgħa. Fid-disa', prosit.
L-aħħar li kilt u ma missejt xejn iżjed. U daqshekk, waqaft, kċina magħluqa. Mela jekk jiena nikkalkula idealment sittax-il siegħa wara, dak ħa jiġu s-siegħa ta' wara nofsinhar. Mela jiena fis-siegħa
għandi permess illi niekol. X'se niekol please? Mela, l-ideali illi nieklu ikel illi huwa l-aktar primarjament iffukat fuq proteini. Li huwa? Qed nitkellmu fuq laħam abjad. Laħam. Laħam aħmar, f'ammonti kontrollati, ħut. Tajjeb, forsi xi Greek yogurt, forsi xi bajd. Dak li jkun, hemm min għandu apparti il-preferenzi, għandu anka ikel li forsi ma tantx jaqbel miegħu, intolerant. Inti qed tgħid illi tieħu tieħu l-lunch?
Idealment, jekk inti sar u s-sieħa ħa tieħu l-lunch. Ħa tieħu l-lunch. tħassibx.
Hekk hu, għax inti.
Jekk inti ħadt rap, pereżempju, xi kien rap bil-ħass u t-tadam, pereżempju? Għandi r-riservi tiegħi fuq affarijiet li huma proċessati, imma ma rridx niftiehem ħażin. Imma fuq ir-rap, pereżempju?
Fuq ir-rap, ma rridx niftiehem ħażin. Orajt, mela ħadd, jekk jiena ħadd Selit. Prosit.
Bit-tadam, bir-rukola, u forsi xi daqsxejn ħjara, u ħadt pereżempju, jien naf, daqs 300 grams sider tat-tiġieġ. Okay. Tajjeb hekk? Issa, jiddependi mid-daqs tal-bniedem ukoll, jiġifieri, 300 grams forsi għal dal-persuna jistgħu jkunu aċċettabbli. Jistgħu jkunu wisq għal ħaddieħor. Tajjeb, jiġifieri jiddependi il-mara, sorry, il-ġeneru jkunx mara jew raġel, jiddependi. bniedem kemm hu attiv. Il-kobor sa ċertu punt, jiġifieri ma jfissirx li inti iktar ma għandek xaħam aktar tista' tiekol, għax xorta hemm punt li tgħid isma' jekk jiena niekol iktar minn hekk xorta żejjed. Le, irrid infisser l-ekolina fis-siegħa mhux allowed li nibla' kollox. Mela, iktar milli l-idea li huwa li nieklu f'darba, isibu illi aħna biex, u dan ħa naslu għalih ukoll, insostnu ġisimna fejn inkunu qed nitimgħu l-muscles tagħna biex inrabbu dak li jgħidulu t-toning, illi l-ideali nieklu pereżempju f'darbtej idealment fit-tlieta jew f'erbgħa drabi fil-ġurnata.
Bejn is-siegħa u x'ħin? Bejn is-siegħa u d-disgħa, pereżempju, jekk jerġa' jispiċċa jiekol fid-disgħa. Forsi inti inti qed tgħid mhux li pereżempju mela kont ili sittax-il siegħa ma niekol xejn. Proset. U mbagħad kif qomt filgħodu bdejt nieħu l-kafè bla zokkor jew te jew ilma, eċċetera, eċċetera. U fis-siegħa allowed li tibda tiekol. Sa x'ħin allowed li tibda tiekol? Mela, iktar milli. Sad-disgħa ta' filgħaxija?
Prosit. Mela, ħa nwieġeb il-mistoqsija tiegħek u ħa ngħaqqadha biex dak li jkun jifhimna sew. Mela, inti għandek tmien sigħat illi fihom għandek iddaħħal l-ikel li għandek bżonn. Mela din mhux kwistjoni ta' iktar ma nbati l-ġuħ iktar aħjar, hija sistema ta' I restrict time. Ħa ngħasar, ħa nagħlaq il-gepp illi fih ħa niekol jien, mhux ħa niekol fil-xi nifett illi. Inti qed tgħid il-ħanut tal-ikel ħa jiftaħ bejn is-siegħa u d-disgħa. Daqshekk, jien iħobb ngħidha, kċina miftuħa bejn is-siegħa u d-disgħa, pereżempju. Dan kollox ħa jiddependi mis-stil tal-ħajja tiegħi. Jekk jiena nasal id-dar u l-familja tkun qed tistennieni u nieklu flimkien fis-sitta ta' filgħaxija, ħa niekol magħhom fis-sitta. Imma jekk ir-raġel il-mara tasal id-dar fid-disgħa ta' billejl, Ħa noqgħod ngħidilha hi, inti agħmel li trid, jiena qed nagħmel il-fasting, jiena ħa nieqaf nikol fis-sitta, ma jinteressanix li qatta' l-ħin miegħek fid-disgħa. Le. Kun ċert illi dak li ħa tagħmel fejn jidħol il-pjan tal-ikel. L-importanti li tagħmel sittax-il siegħa sajjem. L-ideali, prosit, illi nagħmlu sittax konsekuttivi. Hemm min jgħidli, ma nwassalx. Ħażin jekk nagħmel erbatax, tlettax, tnax? Ir-restrizzjoni fil-ħin, Karl, qiegħda hemmhekk l-aktar għar-raġuni illi aħna aktar ma nċekknu l-ħin, anqas hemm possibilità li dak li jkun jiffanga. B'din nista' nagħmel għoxrin siegħa? Mela, imbagħad huwa rakkomandat illi jekk aħna naqbżu ċertu ħin, ejja ngħidu iktar speċjalment minn 24 siegħa, Nagħmlu dan taħt superviżjoni medika. Mela, jekk aħna għamilna sittax-il siegħa. Prosit. U mbagħad il-kċina fetħet fis-siegħa. Prosit. Jien għandi ċans niekol u ovvjament hawnhekk ħa jibda proċess fejn fejn inti tibda dderr lilek innifsek b'ikel li huwa xieraq għalik. Mija fil-mija. Għax wara kollox inti ħa tibda tħobb lilek innifsek. Proset. U ħa tibda tibdel l-istil ta' ħajja tiegħek. Proset. Mela aħna qegħdin ngħidu, għalhekk mhux qed nifhem sew. Kif għadna filgħodu, te, kafè, ilma dejjem bla zokkor. Fis-siegħa tiftaħ il-kċina u hemmhekk għandek il-lawdi li tibda tiekol Dik ix-xi ħaġa basta li tevitaw pasti, kremiet, ħelu, kejkijiet, ġelati, x'inkella tkun qed tidħaq bik innifsek u. Karl, Hemm spazju għalihom dawk, kif ġiet tkellimna jiena u int, però idealment dawk ikunu għall-ispecial occasion, għal dak it-tieġ li sejjer nhar is-Sibt filgħaxija. M'għandix tieġ illum jiena. Illum m'għandekx tieġ, nhar tat-Tlieta toħodha break u sewwa tagħmel. Tajjeb. Mela, l-ideali huwa li nagħżlu ikel li nagħrfuh. Mela jekk jiena ħriġt platt, ideali wkoll li dak il-platt ħanpenġih forma ta' salib, hekk ħanpenġi salib fuq. Maqsum ferba. Fittizju, maqsum ferba.
Illi żewġ kaxxi minn dawk l-erba' mela nofs il-platt. Ħaxix.
Idealment qed jokkupah ħut jew laħam abjad. Jew laħam. Jew laħam aħmar. Imbagħad, per eżempju, parti minn dawk iż-żewġ kaxxi jista' jkun hemm xi żewġ bajdiet. Jista' jkun hemm xi naqra Greek yogurt. Taf li hawn platti hekk maqsumin f'erbgħa? Jiena togħġobni l-idea.
Hawn, hawn, hawn platti.
Tajjeb ħafna. Ordiri hawn, hawn ħwienet li jbigħuhom bl-irħis dawn. Hawn platti maqsumin hekk għax hawn minnhom fi tlieta hawn minnhom f'erbgħa. Prosit. U interessanti dan li qed tgħid. Ħa ngħidlek għalfejn.
Għax hekk aħna għandna nofs il-platt magħmul mill-proteini. Issa hawnhekk ikun hawn saħibna Mark, illi Mark, ġieli kien u ma nafx għadux vegetarian, l-importanti li proteini. Jekkux laħam jekkux laħam abjad, jekkux tofu, jekkux spirulina illi jieħdu anke l-vegetarian. Protein. Protein. U ħanasal għalfej qed ngħidlek. Għax pereżempju Mark, ehm, fl-opinjoni tiegħu dak li jkun jikol naqrinqas protein għal iktar ħaxix u nifmu Għax hu l-linja tiegħu hija mod ieħor u ħa nitkellem fuqha għalfejn jiena qed ngħid nofsu Prote. Mela jiena ġej minn ambjent illi apparti li jiena sportiv u studjajt fuq l-isports eċċetera, aħna nafu ukoll illi kulħadd ħa jixjieħ, Karl. U jsibu differenza kbira bejn anzjan u fraġli u anzjan u b'saħħtu abbażi ta' kemm għandu muskulatura. Iċ-ċans li jiena jkolli 70 sena u naqa' Id-differenza bejn jekk inweġġax ħafna jew ftit jew kważi xejn. Skont il-muskulatura. Skont il-muskulatura.
Mela. U x'ħa jsostni ħafna dik il-muskulatura? Il-proteini. Il-proteini. Mela anke jekk ġew minn vegetarian sources, tal-ġen. Imma hawnhekk hawnhekk għandna bżonn għandna bżonn aktar għarfien. X'inhuma proteini, x'inhuma n-nutrijenti, nisimgħu ħafna u għadna għadna Probabilment għadna ma ma ma rreġistrajnihomx eżattament f'moħħna. Ħa niftaħ daqsxejn fuqha Karl. Mela, l-ewwel u qabel kollox, l-ammont li għandi bżonn jien, inti eċċetera, l-ideali jkun hemm nutritionist illi tkun taf il-fatti fuqna li ħa taħdmilna pjan tal-ikel personali. Għax li jogħġob lilek, l-istil ta' ħajja tiegħek, x-xogħol tagħmel inti mhuwiex li nagħmel jien Karl. Dik number one. Imma bħala linja gwida, Għax hawnhekk nixtiequ li dak li jkun jagħmel l-iktar pass importanti li huwa l-ewwel pass, huwa li jekk naqbdu platt u nofsu jkun proteini, hemmhekk tlaqna diġà fuq bażi tajba ħafna. Fit-terz l-ieħor, fil-kwart l-ieħor, skużani, ħa jkun hemm il-ħaxix. Iktar ma jkun hemm kuluri f'dik il-parti tal-platt, iktar ma jkollna kuluri differenti ta' ħaxix, aktar fih sustanzi, vitamini u minerali li għandna bżonn. Fit-tarf l-ieħor, iva, nistgħu wkoll nieħdu xi ftit patata jew ross jew ċiċri jew kinwa jew pereżempju ħadt slice ħobż. Iva, dawk li jgħidulhom complex carbohydrates, karboidrati kumplessi, għandhom posthom ukoll. Mela aħna ma neħxinux għax nieħdu slice ħobż. Aħna niħxienu għax b'kollox fil-ġurnata nkunu kielna aktar milli ħraqna. Ġurnata wara l-oħra, jum wara jum, xahar wara xahar, dak jammonta. Issa. Allura dak li jkun nistħajlu jgħidli, jiena ma nistax nieħu dik ix-xi ħaġa tajba. Apparti l-ta' kultant, mela ngħidu aħna fil-weekend, is-Sibt filgħaxija, il-Ħadd waranofsinhar, fejn inti insejt ftit dak li tagħmel is-soltu u ħadt break. Apparti minn hekk, jekk aħna nibqgħu b'din is-sempliċi gwida ta' nofs il-platt għandi l-protein, f'tarf minnhom għandi l-ħaxix, jiena all right jekk pereżempju ngħid flok ma ħadt xi ross, xi naqra pereżempju patata, ħadt xi ħaġa daqsxejn iktar proċessata, ħadt xi ftit għaġin, ħadt xi wrap pereżempju, Però għalfejn dawn kemm jista' jkun m'għandhomx ikunu regolari dawn l-affarijiet li huma proċessati, Karl? Għax hemm tendenza kbira illi peress illi ma jimlewniex fil-maġġoranza, jiena ma nħossx li kilt biżżejjed. Mela jiena hemm ċans illi nerġa' mmur fil-fridge jew nerġa' mmur fil-freezer jew xi ħaġa u nkompli niekol. L-ikel naturali mhux ġast għax ħaraqulna l-bambin. u allura għalhekk nippreferuh. Imma number one, trabbejna bih minn żmien żemżem. Dan l-ikel kien minn dejjem. Mela l-bniedem kapaċi jagħrfu u jiffunzjona bih ħafna aħjar minn xi ħaġa li għadha ġdida. Dawn is-soft drinks, speċjalment dawk li huma mimlijin zokkol, Karl, għall-sistema tagħna tant għadhom ġodda, illi moħħok illi qisu cash register laqqas jirreġistrahom dawk. Qas jagħrafhom. Qisek inti ma ħadt xejn. Fl-istess ma jimlikx, però jagħmilek il-ħsara. Ġifieri imqar kieku pereżempju dan ma jimlikx ma m'għamillekx ħsara tgħid u iva. Imma iz-zokkor nafu kemm jagħmel deni lil nies. Illi, bħal speċi, apparti ħsara fis-snien, ħsara fl-għadam, hemm min għandu eżempju l-PCOS, qed insemmi ftit, M'hawnx professjoni, li naf għal inqas jien, illi tgħidlek, ħu z-zokkor għax ħa jagħmillek il-ġid. Mela jekk xejn diġà għandna raġuni validissima għalfejn dak l-ikel li speċjalment ġej minn zokkor ma neħduhx b'mod regolari. Waħda. Issa, mela bejn ngħidu aħna fil-każ li qed iġib inti Karl, is-siegħa ta' waranofsinhar u d-disgħa ta' billejl dak li jkun qed jiekol li għandu jiekol, Kif semmejna, jiena personali, anke mill-istudji li joħorġu, biex aħna nsostnu l-muskulatura tagħna, tajjeb illi nieklu f'darbtej fi tlieta forsi anke fuq erba'. Mela li għandi niekol fil-ġurnata, nista' naqsmu fuq darbtej tlieta jew erba'. Imma jekk m'għandix ġuħ, ma nisfurzax biex niekol dik ir-raba' waħda. Ma nisfurzax biex jiena nara li kilt kollox, jekk ġismi qed jurini li ntlejt. Għandna per eżempju, ħa nitkellem fuqi, jien naf saru seba' sulħin tal-ikel per eżempju. Sew.
Donnu, donnu bilfors ittiekol anke jekk m'għandekx ġuħ, dak li qed tgħid. Imma x'inti mdorrijek, jien hawn min jgħidli. Għax hekk. Jiena ma nagħmilx number two jekk ma nieħux kafè u sigarett. Għax indorrijek. Alla ħares kulħadd irid jieħu kafè u sigarett biex jagħmel number two. Mela id-drawwiet tagħna faċli nħawduhom ma' id-drawwiet ta' kulħadd jew kif jaħdem kulħadd. Jien hemm min jisma' programm bħal tagħna Karl taf x'jgħiduli? Kif ma jissordux mal-art dawk li ma jieħdu xejn filgħodu? Forsi inti sinjura tissordi, forsi le, forsi qed tibża' li tissordi. Ifisser li jiena Karl u l-maġġoranza tad-dinja nistordu wkoll? Le. Ok xi ħadd qed jgħidli ehm u għalhekk inkun qed naqra l-messaġġi ta' għaliex ħafna drabi forsi tarawni li jkun qiegħed naqra l-messaġġi nagħżel il-messaġġi għax ċertu messaġġi ma jkunux nistgħu naqrawhom. X'għad qed jgħidli? Ppruvajt, qed nagħmel dak li qed jgħid Matteus, inqast, però qed insibha diffiċli ħafna s-sittax-il siegħa għaliex tiskanta, ma l-tlettax, l-erbatax-il siegħa jaqbadni ħafna ġuħ. Però jiena smajt
illi dak huwa l-aktar ħin importanti li żżommha għaliex dak il-ħin ikun qiegħed verament jiekol ix-xaħam, veru? Mela,
Ħa nagħmel daqsxejn statement qawwi Karl. Kif hawnhekk kemm-il darba ġejt jien nitkellem kontra ideat bħal trid bilfors tiekol kull tliet sigħat, illum ħa nagħmel statement qawwi ieħor. Min jgħidlek li bilfors trid tagħmel tlettax, erbatax, ħmistax, sittax qed jagħża ukoll. Għax jekk aħna ħa naslu għat-target tagħna illi jiena niekol inqas milli naħraq, Issa jekk domtx tnax-il siegħa, jekk domtx tlettax, jekk domt sittax, jekk b'kollox fil-ġurnata kilt inqas milli fil-verità ħraqt, jiena miexi fit-triq it-tajba. Mela għandek anke ħafna nies illi jieklu kull tliet sigħat u jsibuhom tajjeb. Għandek ħafna nies oħrajn, jgħid li jiena nħossni qisni għasfur. Ma nintela' qatt. Sirt skjav tal-ħin, kull tliet sigħat irrid nieqaf niekol. Qisu ma nixba' qatt għax tant niekol ftit u spiss li taqbiżli. Issa. Iktar ma bniedem huwa obeżi, iċ-ċans huwa illi inqas ħa jgħinu li jiekol kull tliet sigħat. Għax kif ġieli semmejna aħna rridu naraw li l-insulina għal perjodu estiż idealment għal min hu ħa nerġa' nirrepeti speċjalment obeżi illi l-insulina nżommuha baxxa baxxa baxxa ħalli aħna dik li jgħidulha l-insulin resistance kemm jista' jkun nibdew naħdmu biex infejquha. Għax, skużani Carlo għax nintilef.
Għax,
hemm tobba mhux wieħed jew tnej jgħidlek ma tistax tkun healthy u tkun insulin resistant. Issa, ironikament, min jieħu l-insulina mhux suppost isum, bħal min mhux suppost isum min bata minn eating disorders. Mela ħa nerġa' ngħid, aħna dejjem nieħdu parir mediku f'każ speċjalment ta' mediċini u kundizzjonijiet mediċi u f'każ li xi ħadd jixtieq jipprova jew ifettillu jagħmel iktar minn 24 siegħa sajjem. Dika kruċjali li nirrepetuha. Issa. Kif aħna qed insemmu l-fasting li ħan ikol li għandi nikol idealment fuq parir ta' nutritionist li għamlet lil pjan bejn ngħidu aħna is-sija ta' filgħodu u d-disa ta' bil-lejl, hemm min jippreferi illi jiekol tliet darbit kuljum imqasma mal-ġurnata. Hemm min jippreferi jiekol darbtejn imqasma mal-ġurnata li jiekol sitt darbiet. Però ħanerġa' nirrepeti, aktar ma bniedem huwa kbir fid-daqs aktar jidher li ħa jibbenefika mis-sawm. Mill-bqija, l-iktar ħaġa kruċjali, ħa nerġa' ngħidha għax ma nixba' qatt, hija li jiena ħa niekol inqas milli ħa naħraq. U kif ħa naħarqu dan? Billi noqgħod bilqiegħda? Le. Hemm funzjonijiet li nagħmel ta' kuljum, jiena ħin kollu nxejjer idi, hekk qed naħraq jien anke jekk bla ma naf. Xogħli, nagħmel l-eżerċizzju, mela naħarqu wkoll. Dak li jkun hemm barra x'jista' jagħmel? Anke sempliċiment, Karl, jekk qiegħed fuq it-telefown, nippassiġġa jiena u nitkellem. Jekk pereżempju nagħmel il-faċendi, għal mod tal-kelma ngħin lir-raġel, ngħin il-mara fil-faċendi, għax-xogħol ta' kuljum jgħodd ukoll fil-ġurnata jiena kemm ħraqt. Però l-iktar wieħed effettiv. Eżerċizzju li huwa programmat. Ilina ngħid imqar għandi nofsija kollox. Darbtej, minn tal-inqas, idealment tlieta erbgħa fil-ġimgħa. Illi fih qed inħaddem ġismi kollu. Qed inħaddem ġismi kollu idealment il-muskulatura tiegħi. Għax meta jiena nħaddem il-muscles tiegħi, meta nżid dak li jgħidulu il-muscle tone, it-toning, tajjeb, awtomatikament ħa ngħolli aktar il-metaboliżmu. Jiġifieri kemm ġismi anke jaħraq kaloriji anke bil-qiegħda. u di importanti nifhmuha, illi meta inti tħaddan il-muscles, anke bil-qiegħda, ħa tkun qed taħraq aktar kaloriji milli kont taħraq qabel meta kont tkun bil-qiegħda xorta. Ah, okej, semmejt il-metaboliżmu. Ma jgħidux illi jekk inti ma tikolx il-metaboliżmu jorqod? Jekk ma tikolx, mhux jekk ma tikolx ta' spiss. Mela, u hawnhekk ħanerġa' nirrepeti, noqogħdu ħafna attenti, ma rridux illi aħna trabbejna feta illi jekk ma tikolx kull tliet sigħat Ħa tistogħob il-metaboliżmu. Issa mmorru għall-estrem l-ieħor, jekk ma tagħmilx sittax-il siegħa sajjem, ħa twaqqaf il-metaboliżmu? Le, le, le, le! Dak kollha huma ħmerijiet. Għax l-aktar li għodt huwa kemm tiekol, u iva, it-tieni l-aktar importanti, minn fejn ġej dak l-ikel. Għax minn fejn ġej dak l-ikel, bniedem irid ikollu rieda tal-azzar biex pereżempju jiekol l-imbarazz. Jikkalkula għall-mod tal-kelma illi għandu bżonn elfej kalorija u dawk l-elfej kalorija jġibhom minn burger biċ-chips f'ġurnata u jaqaf hemm? Għidli inti x'ħajja hi dik illi kilt burger biċ-chips daqs hekk f'ġurnata sħiħa? Kieku jien ngħid għalija jien ħruq ta' stonk u għatx u dwejjaq nervi ara naqra kemm hu isbaħ inġibhom minn ikel naturali illi grazzi għalih nista' niekol aktar għax dak is-sabiħ. Within inti qed tgħid ma noqgħodx nikkalkula l-kaloriji jew le? Hemm tattika Karl. Illi joqogħdu jgħoddu ta' inqas kaloriji. Issa, fejn tista' tkun. Bejn wieħed u ieħor. Bejn wieħed u ieħor. Apparti, jiena ma nagħmilhiex, jiena taqbiżli, dawn għandhom programm joqogħdu jdaħħlu x'kielu. U jtihom kemm kielu kaloriji, kemm kielu proteini, eċċetera. Biex titgħallem, iva, biex tgħid ara. Mela l-frott l-aktar li jtini carbohydrates. Kien hemm xi ħadd li kien qalli protein. Mela mhux vera. Mela l-frott carbohydrates l-aktar li jtik biex jgħallmek biex tkun taf x'hemm fl-ikel tiegħek huwa tajjeb. Imma isibu li hemm madwar 20 fil-mija potenzjali, mhux kull label, ta' ta' ċertu labels li jmorru żmerċ. Mela jista' jkun li prodotti. Fil-kaloriji jista' jkun, issa l-kaloriji minn fejn jiġu mill-ammont ta' proteini, karboidrati u xaħmijiet. Jekk jiena mort 20% żmerċ, pereżempju, jiġifieri fuq il-label ktibtlek li għandek 1000 kalorija hawn, jista' jkun li realistikament għandek 1200 f'dak il-prodott. Mela inti ma tridx toqgħod tkun skjav ta' dawn l-affarijiet għax dawn mhumiex perfetti. Tgħidli jekk niekol naturali u nagħmel is-sistema tal-platt tiegħek sistema perfetta ngħidlek le. Imma x'inhu ċ-ċans li ħa tkun iktar korrett? Iċ-ċans huwa dan, illi għax dak l-ikel huwa naturali, mela ħa jimlik, mela inti r-riskju li tibqa' għaddej għax inti għadek ma ntlejtx ħa jonqos. U kif nistgħu wkoll naraw illi aħna niċċekkjaw jekk kilniex biżżejjed, Karl? L-ewwel nett, bdejnih, bdejna bih illum, l-ilma. L-ilma.
Cheers.
Cheers. Jekk jiena nidra Qabel ma niekol, nieħu tazza jew tnejn ilma, nibda nokkupa ċertu spazju, illi bih anke meta kilt jew qed niekol qed jien qed nintela' u m'għandix għalfejn nibqa' għaddej. Issa, hi l-logħba ta' wħud, taf fejn tintilef Karl? Illi jgħid, jiena ħadt gost niekol. Dak li jatgħu fuq il-mejda fuq il-platt Mela inti trid tqis l-ispazju fejn ħa tiekol bħala spazju sagrosant jekk għandek problema ta' xaħam. Għala? Għax jekk inti kilt b'żaqqek mimlija komdu fuq is-siġġu, it-tentazzjoni hi li dak li qed nara, dak li speċjalment qed nilħaq, ħa nieklu, anke jekk m'għandix ġuħ. Mela jekk din hija l-mejda tal-ikel tiegħi, hawnhekk jiena ma ndaħħal xejn ħlief f'dak li għandi bżonn niekol. Ejja. Ħallik mill-ħobża Ħallik mill-pakkett tal-butir, ħallik. Ħallik mis-sinjura jew mis-sinjur li ġablek is-second helping u l-gallettini, qisna ħa mmutu bil-ġuħ, ħallik minn min qed jgħidlek nieħu għalija jekk ma tiħux minn dan. Ħu ta'. Ħu ta'.
Ħu.
U ejja mhux darba ngħixu. Inti responsabbli tiegħek innifsek. Għandek problema jew le? Tixtieq li ssolvi problema jew le? Jekk le, oqgħod għidilhom iwa għal kollox. Jekk iva, jekk għalik prijorità, jekk lilek mhux tħallik taqfel il-lats, jekk lilek mhux tħallik tagħżel ħwejjeġ li tixtieq, jekk lilek mhux tħallik tilgħab mat-tfal u man-neputijiet, għalik mhux problema, ibqa' kul! Le, ma tħossokx, ma tħossokx b'saħħtek mhux imbilli tgħid. Imma din issa, hawnhekk nitkellmu dwar is-sleep apnea pereżempju. Hija waħda mill-kundizzjonijiet illi timmanifesta ruħha jekk tkun Iktar u iktar piż żejjed. Ekku. Ġifieri li minn dik l-ewwel waħda ma torqodx komdu, minn għalik li rqadt u ma rqadtx. Ċertu affarijiet ma tistax tagħmilhom, ċertu uġigħ, li rkoppha tuġgħek iżjed minħabba l-piż u ħafna affarijiet. Ġifieri li ma rrid ngħid xejn ġdid, affarijiet illi nisimgħu. Mhix faċli. Żgur li le.
U m'hawn xejn faċli għaliex sakemm ma terġa' inti. Jew mhux se terġa' sakemm ma dderr lilek innifsek b'dixxiplina, ħa tuġagħ xi ftit rasek, ħa tisma' l-istonk u żaqqek igorru, ħa taqbiżlek iċ-ċinga u tgħid u ssemmi lil xi ħadd li ġie nieqes u tgħid ara dak mhux nieqes ġie miskin x'ħa miegħu mela ħa mmur niekol. U ħa noqogħdu nsibu ħafna skużi minn dawn. Ewwel wieħed jiekol. Prosit kemm int onest u nies jassoċjaw ħafna miegħek Karl, prosit. Mela, Habits, drawwiet, u behaviours, kif inġib ruħi. Iktar ma nirrepetihom aktar isiru naturali fija. Mela jekk jiena l-ewwel darba qgħadt inħabber rasi għax smajt il-Grasso jgħid fuq il-programm ta' Karl biex ma nħalli xejn fuq il-mejda, l-ewwel darba qgħadt nifli. Għamiltha darba, għamiltha tnejn, mat-tielet darba, second nature, tiġi naturali. Jiena hawnhekk ma nżomm xejn. Kemm minn darba ħajdulek, hu xi ħaġa, hu xi ħaġa, hu xi ħaġa, jgħidulek l-ewwel darba, t-tieni darba, t-tielet darba, jgħajjew, jiddejqu, jafu x'ħa tkun ir-risposta tiegħek, imxiet ukoll. L-eżerċizzju, l-ewwel darba, it-tieni darba, qtugħ ta' laħam, it-tielet darba, drajt immur, kemm naqas il-qtugħ ta' laħam, kemm qed nieħu pjaċir, bdejt nara r-riżultati, ħaġa ġġib il-oħra. Karl,